Kënne mer vläicht zu engem aneren Thema iwwergoen, wou ech iergendwéi ganz interesséiert si vun Ärer Ausrichtung, Dir sot, mir wëllen eng sozial-ökologesch Ausrichtung vun enger Europapolitik. Déi Fro, déi ech just e bëssche provokativ wëll stellen, Ass dat net e bëssen eng Contradictio in terminis? Op der enger Säit, wa mer wierklech wëllen eng ökologesch Ausrichtung hunn, ech mengen, dat beinhalt, datt mer eis Mode de production, eis Mode de consommation komplett iwwerdenken an anescht orientéieren, während wa mer soe sozial, wësse mer ganz genau, datt an där Sociétéit, wou mer dra sinn, Mer nëmme kënne Sozialpolitik duerchzéien, wa mer weider op Wuesstum setzen, wa mer weider probéieren, do am Produktivismus an esou weider dat ze développéieren. Ass do keng Kontradiktioun wierklech zwëschent deenen zwou Ausrichtungen? Dat ass eng Fro, déi ech mer stellen. Ech mengen, et ass keng Kontradiktioun. Ech mengen, et ass eng Connectioun, déi ganz kloer ass, déi awer bis elo iergendwéi ganz wéineg Leit maachen. Ech hunn ganz um Ufank gesot, dass mer eng sozial an eng ekologesch Kris hunn, an dat sinn an eisen Aen Zwou Säite vun der selwechter Medail. Et sinn Etüden, déi bewisen hunn, datt sozial Ongläichheeten de Klimawandel nach verstäerken. Dowéinst gëtt jo och neierdéngs ëmmer vu climate justice zum Beispill geschwat, well eeben sozial Ongläichheeten, dat heescht jo, datt op der enger Säit Leit sinn, déi. déi net wësse wéi se iwwert d'Ronne kommen, déi hunn éierlech gesot och aner Problemer, déi kënne sech net leeschten an der Tourette akafen ze goen, déi hunn och aner Problemer wéi sech iwwert hire Plastikkonsum Suergen ze maachen an op där anerer Säit hu mer e Räichtum deen iwwerhaapt net méi An ass deen och net fir déi Leit ze faassen, dass déi den Räichtum usammelen, déi déi geckeg konsuméieren, déi Fouss of, ökologesch Foussofdréck hunn, déi si geckeg. Ech hunn viru puer Wochen eng, eng, ja, eng däitsch Table Ronde gekuckt, eng däitsch Talkshow gekuckt. Se war net immens interessant, mee do war och een, een, Redakter vun der Welt oder sou, deen hat en ekologesche Foussofdrock, ech mengen dee war einfach 10.000 mol esou héich wéi den Duerchschnëtt. Also esou geckeg Zuele well déi Leit dann och einfach guer kee Gefill méi hu fir d'Realitéit. Dat ass dat eent. Dat anert ass, Wa mer eng déi wichteg ekologesch Transitioun brauchen, dat ass natierlech eng Fro vu Ressourcen. Mir mussen, wéi der et gesot hutt, manner, mir brauche manner Wuesstum, mir musse manner Ressourcë verbrauchen. Mir mussen awer och investéieren. Mir mussen investéieren zum Beispill an erneierbar Energien, virun allem hei zu Lëtzebuerg, well do si mer Schlossliicht. An dat heescht, mir brauchen déi Suen iwwerhaapt emol, fir an déi fir déi Investitiounen ze maachen, an déi Suen, déi musse mer iergendwou siche goen. An dat ass dat, wat mir ënner sozial-ekologesch Politik verstinn. Mir mussen eng Ëmverdeelung vum Räichtum maachen, mir mussen eeben eng Steiergerechtegkeet, eng steiergerecht Politik maachen, wéi den David sot, mir musse verschidde Steieren erhéijen, fir datt mer do wou wierklech d'Sue sinn, datt mer déi an vergesellschaften quasi, fir dann domadder déi absolut néideg ekologesch Transitioun eben ze finanzéieren. A gläichzäiteg muss déi ekologesch Politik sozial sinn, well se muss jo och akzeptéiert ginn, well jo ebe grad keng Gilets jaunen hunn, mä muss, wa. Wann déi Transitioun soll funktionéieren, muss jidderee matmaachen, muss jiddereen déi nei Politik akzeptéieren. An dat geet eben och just, wa elo déi Leit, déi schonn net wësse wéi se iwwer d'Ronne kommen, sech elo och nach musse Suerge maachen, wéi se hire Bensinn solle bezuelen, wa se keng aner Méiglechkeet hunn, fir op d'Aarbecht ze kommen. Dowéinst hänkt dat an eisen Aen ganz enk uneneen. An mer brauchen eben en anere System, Well déi aner Iddi, déi jo e bësse schwieft, den Dada vun deene Gréngen ënner anerem, dat ass jo de grénge Kapitalismus, mir maache sou weider wéi bis elo, just a gréng. An dat funktionéiert eebe grad net. Dat ass och bewisen, also et gëtt. Den ekonomeschen Term vum Rebound-Effekt, deen dee ganz kloer beweist, Du kanns net duerch technologesche Fortschrëtt, du kanns net ënnerhalb vun engem kapitalistesche System manner Energie verbrauchen. Dat heescht, du muss manner Ressourcë verbrauchen. An da musse mer natierlech eise soziale System esou upassen, dass dee funktionéiert. Esou wéi et de Moment ass, funktionéiere mer op där Wuesstumslogik a mer mussen eeben aus där Logik eraus. An ech mengen, dass dat awer, do gëtt et Méiglechkeeten, se sinn nach net ganz ausgeschafft, mee mir musse fir d'éischt emol aus där Logik eraus, dass mer eise soziale System net kinnten erhalen ouni onendleche Wuesstem, well, Et gëtt keen onendleche Wuesstum an engem endleche System. An dat ass, an dat ass, mengen ech, virun allem fir op enge Steierfro en, eben eng Fro vun Ëmverdeelung vum Räichtum. An dowéinst mengen ech, datt dat net paradoxal ass, mä datt et esouguer just funktionéiert, wa mer dat eent an dat anert zesummendenken.

D'Europäescht Parlament funktionéiert elo net esou, datt do eng Koalitioun gebilt gëtt an déi ass esou steril, wéi mer dat an eise Gemengeréit oder an eiser Chamber kennen, wou Fraktiounszwang därmoosse besteet, éischtens, an zweetens, wou d'Majoritéiten esou figéiert sinn, wéi se figéiert sinn. An deem Sënn ass dat demokratescht Spill am Europäesche Parlament bei wäitem méi interessant. wou sech zum Deel ëmmer erëm aner Majoritéite bilden, an och d'GUE-NGL, esou wéi eben eis Fraktioun am Europaparlament heescht, ëmmer erëm Deel war vu ganz progressive Majoritéiten an erlaabt huet, Saachen ze bremsen, déi weider Réckschrëtter mat sech bruet hätten, respektiv Saachen ze ënnerstëtzen, déi Richtung sozial, ökologesch an demokratesch Transformatioun vun der Europäescher Unioun gaange sinn. An deem Sënn brauche mär, gi mär net dovun aus, dass wann ee vun eis an d'Europäescht Parlament kënnt, dass mär do just an engem Motteck wäerte sëtzen. Éischtens hu mer, huet een eben als Europäesche Parlamentarier oder Parlamentarierin Mëttele fir ganz konkret politesch Aarbecht ze maachen, déi och an, eben wéi den David et jo beschriwwen huet, op Dossiere wierklech ze schaffen, déi Informatiounen bei d'Leit ze bréngen, d'Zivilgesellschaft quasi och ze fidderen an ze ënnerstëtzen an hirer Aarbecht, awer och d'Bierger. An zweetens ass innerhalb vum Europäesche Parlament ganz vill Aarbecht ze maachen, fir eben Deel vu Majoritéiten ze ginn an u Majoritéiten ze schaffen, wou net Alleguerten déi zu enger politescher Famill sinn, onbedingt a ganz Europa verbonne sinn a sech do un eng Fraktiounszwang halen, an op där anerer Säit awer och einfach politesch Gruppéierungen, Beweegungen, Parteien eis zum Deel a ganz an enger Rei Sujeten och nostinn a wou een eben net selten eben awer mat mat verschiddene mat enger Rei Gréngen oder och weinst der Sozialdemokrate konnt zu Verbesserungen bäidroen. Dat ass dat eent wat d'Europäescht Parlament ugeet. Wat elo d'Europäesch Lénk ugeet, respektiv déi verschidde Beweegungen déi do bestinn, ass et in der Tat esou, datt um europäesche Plang et verschiddener ginn, déi zum Deel da méi e kloert Profil weisen wou awer u sech, also wou déi eng vläit sech esou pauschal méi als pro-europäesch duerstellen, dat wär dann ebe méi den Diem 25, Eck, an anerer ebe méi esou, d'EU kann esou net funktionéieren, mer mussen se, mer mussen se nei vu Grond op nei opbauen. An do denken ech, dass awer op der Saach am Fong, wann een, si se sech all eens, dass eeben esou, dass een eng Rei Traitéen eeben, wéi mer dat jo am Ufank och gesot hunn, ganz vill sozial an ökologesch Fortschrëtter verhënneren an dass een déi muss doriwwer erausgoen, dass een déi muss änneren. An Diem 25, wéi mär eis punkto Diem 25 verhalen als déi Lénk, ass et esou, datt datt mer akti also zesummeschaffe mat Diem 25 am Sënn vun, datt do en Austausch besteet, datt do Dis Diskussioune stattfannen op Veranstaltungen, déi mer organiséieren, datt och Leit vläicht zum Deel bei eis sinn an a bei Diem 25. Et muss ee jo wëssen, datt déi Lénk sech als och eng Sammelbewegung op der Lénker definéiert an do déi verschidde Stréimungen, déi ee vläit um europäeschen Niveau dann och separat gesäit, eben bei déi Lénk awer och zum groussen Deel zesummekommen an do eben einfach op der Saach, um Programm ganz vill Schnëttpunkter sinn an och do zesummegeschafft gëtt an déi Richtung. Fir eis ass et kloer als déi Lénk, dass wann ee vun eis gewielt gëtt, Deen Deel gëtt vun der GUE-NGL-Fraktioun, esou wéi am Moment besteet, wa se dann esou och weider besteet, wat awer d'Chancë ganz grouss sinn, dass dat no dësen Europawahlen och de Fall wäert sinn. Merci. Ech kucken nach emol an de Saal, ob et nach Fraen gibt. Carole, was ist das Wahlziel am 26. Mai? Éischt Zil ass, dass mir e Vertrieder an d'Europaparlament schécken an zweet Zil ass, dass mer op alle Fall méi staark wéi den adr wäerte ginn. Mam Pirat. Vläicht kann ech dozou näischt soen. Hunn Dir mat denger Fro virdrun och, wat ass esou och d'Zil, wéi gesäit een dat och politesch? Ech mengen, wéi de Raymond jo och am Ufank gesot huet, et gëtt vun enger Schicksalswal geschwat. Bon, do muss ee kucken, wat gëtt do erbäi geschwat a wat net an esou weider. Mee dass et gëtt in der Tat e Risiko, dass dat Europaparlament ze vill dominéiert gëtt vu rietse Stréimungen oder carrément rietse Fraktiounen, extrem rietse Fraktiounen, déi Europa nach méi an deen eng, also an dee sens interdit, nee wéi soll ech dat soen, déi Saakgaass féiert, an déi mer am Moment am gaange sinn ze manövréieren. An do ass et da grad wichteg, datt eben eng Lénk ganz staark gëtt, fir do e staarke Géigenpol ze hunn an eben och ze erméiglechen, dass se Majoritéiten, progressiv Majoritéiten doduerch erméiglecht ginn an een net an d'Geisel geholl gëtt vu sou ganz rietse Fraktiounen. An dass sinn eben net déi liberal Fraktioun an engem Europaparlament, déi eis do verhënnert, dat sinn éischter déi, Déi Liberal, déi eis am Fong dohinner manövréiert hunn, wëll déi Politiken jo an der Lescht méiglech gemaach hunn, dass en d'Leit sech am Fong vu kengem méi vertruede fillen. An dann huet een in der Tat Beweegungen wéi Gilets jaunes, wou déi ass per se ass se lénk, wëll se op aus enger Ongerechtegkeet eraus entstan ass. Mee dat heescht awer net, dass all Eenzelen, deen aus där Ongerechtegkeet eraus aktiv gëtt, Lénk politiséiert ass an dat kloer ka formuléieren. Do ass in der Tat e Risiko mat där neoliberaler Politik, dass se Leit eben no riets driften. An dofir ass d'Äntwert net an der Mëtt, déi dat eben am Fong ënnerstëtzt an ëmmer weiderbruet huet. D'Äntwert ass eben ganz kloer do op der lénker Säit.